Mario Kart 8!
Pa ffordd well o ddechrau gêm nag efo dipyn o slap bass? Wrth fy modd! Ydy, mae Mario Kart 8 yma o'r diwedd, a cyn i fi fynd ymhellach, gadewch i fi jyst ddeud, Sbiwch ar hwnna. Ok, dydi'r Wii U ddim yn dod yn agos at fod mor bwerus â'r PS4 a'r Xbox One ond pan fedrith o daflu delweddau fel 'ma ata chi, oes 'na ots? Dwi jyst isio estyn fy llaw allan a'i rwbio fo drwy ffwr Donkey Kong fama yn araf ac yn gariadus wrth i'r haul fynd lawr. Di hwnna'n rhyfedd? Dwi'm yn meddwl bod hwnna'n rhyfedd. Ceiwch chi!

Dych chi eisiau manylion, mae'n debyg. OK ta, os oes rhaid i fi. Os dych chi'n gyfarwydd efo'r hen gemau Mario Kart, fyddwch chi'n teimlo'n gartrefol iawn fyma. Does na ddim lot o bethau sylfaenol di newid, ond i bai am y ffaith y byddwch chi'n rasio i fyny walia ac ar draws y to tro yma, fel plentyn di cael gormod o siwgwr, neu'r boi na o Pineapple Dance Studios ar ddwrnod normal. Byddwch chi hyd yn oed yn gwneud un o'r hen draciau o'r fersiynau blaenorol o Mario Kart, sy'n eu gweddnewid nhw'n llwyr. I ddeud y gwir, mae 'na lot 'di newid yn yr hen draciau 'ma, mae 'na ddŵr lle do' 'na ddim dŵr o'r blaen, shortcuts newydd, ac wrth gwrs mae popeth wedi cael côt sgleiniog o baent. Ac er bod hanner y traciau'n hen ry, maen nhw'n teimlo'n newydd sbon fel canlyniad. Er bod pethau'n dal i fod yn hollol chaotic efo cregyn a bananas a feli tân yn fflio i bob cyfeiriad, 'di o ddim cweit mor nyts ag oedd o, yn benodol achos dim ond un eitem ar y tro gewch chi tro 'ma, 'di ddim yn bosib bellach i storio un eitem tu ôl i chi tra'n pigo un newydd i fyny. Roedd hwn yn teimlo'n rhyfedd iawn i ddechrau ond mae o'n rhoi dipyn bach mwy o bwyslais ar eich sgil chi, yn hytrach nag ar lwc, sydd ddim yn beth drwg, sbo, hyd yn oed os oes 'na chydig o'r elfen strategol wedi golli. fel canlyniad. Fel y rhan fwya o gemau Nintendo, dydi y mam ym Mario Kart 8 yn dechrau'n rhyfeddol o hawdd cyn gorffan yn rhyfeddol o anodd. Mae 'na 32 o draciau, 64 os 'da chi'n cyfri'r fersiynau wyneb i waered o bob trac sy'n cael eu datgloi ar ôl gorffen gweddill y gêm, a bob math o gymeriadau a cherbydau i'w datgloi hefyd. Heb sôn am deiars. Teiars! Byddwch chi wrthi am sbel yn ei cael nhw gyd, yn anffodus allwch chi ddim datgloi'r pethau 'ma wrth chwarae ar-lein, sy'n siom mawr, achos dyna'r rhan gorau o'r gêm. Mae chwarae ar-lein yn llyfn, yn lot fawr iawn o hwyl wrth gwrs, ac, achos bod hwn ar y Wii U, am ddim. Yr unig beth gwael am chwarae ar-lein ydi Battle Mode, sydd wedi newid yn gyfan gwbl am ryw reswm. Yn hytrach na chwarae mewn lefelau wedi cynllunio'n arbennig ar gyfer y rhan yma o'r gêm, fyddwch chi'n brwydro'ch ffordd drwy'r traciau arferol, Mae 'na rei traciau yn siwtio'r peth yn fwy na'r gweddill, ond fysa fo'n las gwell ail ymweld â Blockfort o gêm N64 er enghraifft. Dydy o ddim yn uffernw, ac ar ôl cael eich cnocio allan dach chi'n troi'n anweledig ac yn cael sbwylio hwyl pawb arall fel Patrick Swayze yn Ghost, sy'n briliant. Ond mae'r rhan yma o'r gêm yn sicr yn ei safbwynt. Pan dach chi ddim ar-lein, mae mynd drwy'r traciau yn datgloi'r holl stwff yn gallu bod yn broses unig iawn, felly tip bach i chi, ffeindiwch ffrind neu dri a gwnewch eich ffordd drwy'r holl rasys efo'ch gilydd, fydd o'n lot mwy o hwyl a newch chi ddatgloi popeth gymaint cyflymach. Ac os does ganddoch chi ddim ffrindiau, rowndiwch fyny'r holl hen ddynion o'r siop fetio. Wel, nath o weithio i fi. Felly, ydy Mario Kart 8 yn berffaith? Nac ydy, ond hollti blew ydw i efo'r holl gwynion 'ma, deud y gwir. Ar i ora, mae'n gallu cystadlu efo unrhyw beth oedd yr hen gema'n gynnig, ac mae'n taro'r Wii U jyst pan oedd y consol ei angen o fwya. Dwi'm yn me'wl fydd o'n troi pethau rownd ar ben ei hun, ond ma' gwerthiant y Wii U wedi cynyddu 666 y cant ym Mhrydain wythnos yma, felly, 'dach chi'n gwbo, ma' hwnna'n rwbath. Ac os da chi'n prynu'r gêm a'i gofrestru ar-lein cyn diwedd Gorffennaf, gewch chi lawrlwytho gêm arall yn rhad ac am ddim, Pikmin Three, New Super Mario Brothers U, Legend of Zelda, The Wind Waker HD, The Wonderful 101, Monster Hunter Three Ultimate, a llwyth o gemau eraill does neb yn malio amdanyn nhw. Ond, serious, Mario, Zelda, Pikmin, am ddim. Da chi'n dal i ista fan'na? Pam da chi ddim di cael hwn eto? Da chi'n stupid ta be? God! Pam da chi mor stupid? O, oh, ac uh, un peth arall, os da chi yn cael y gêm a ffansi chwarae fo ar-lein efo llwyth o Gymru Cymraeg eraill, boys caib y rhaw, halan y ddeiar, y werin datws, etc, etc, etc, logiwch ar y wefan boblogaeth Twitter a defnyddiwch yr hashnod MKVideo8. A wnawn ni weithio rhywbeth allan. Jyst bod ni'n cytuno'r un peth, Fi sy'n cael chwarae fel Donkey Kong. Iawn? Ceiwch chi!